i ntiyiso ni ku byele leswaku nge ku hembeleka episode two yi ta va hi kona vazani ni vuketa khundula hi yena la vulavulaka hi nkarhi lowu timoti kona tambyini soli makamu hi yena muhumelerisi wa nongonoko majimi ka episode two yi kha ri hi emahlweni na vona a hi hetiseni mi le moxari se mi fikini mi kha mi byela luyana Eh. a kha ku hayi hayi hayi hayi a humesa maphepha ku tsalatsaliwa Eh. hi yisa ku yini mahlweni so ivi ni ku hi swi- ni ni lava ni ku hina swa ha famba hi loko hina hi se hi teka movha hi jika hi vuya hi vuya la kaya kusuka amuxara okay e
ku na leswiya swa ku mi kuma ku ku munhu loyi u tshamaka na yena a nga ha ri kona evuton'wini bya wena hi fa hi sungula vutomi byintshwa ku ya mahlweni a hi sunguleni loko va nga ha ri kona tatana makama va lahliwa hi mugivela ku ku sota ku ku mvula vutomi bya n'wi byi yisi ku yini mahlweni no vutomi bya mina ni kondzelerile sweswi swi nga ni humeleleke Mm. ni swi kondzelela ni nga tshiki ku ta la yeah eyi ni nga tshiki ku ta ni ta pfuxela laha masiku hinkwawo ni tshama ni ri kwala ku fana na sweswi hi ku swa fana loko a ni lo swi tshika a swa ha ta vuya kwalaya ka mina eyi a swa ha vuya kwalaya ka mina ku se wehe i nga ha u ngo tshika vanhu lavaya ku ri ku ni ni ku byele ku u nga va tshiki ko va ku vanhu vo tala vito ra mina va tiva ku majini mina nkulukumba lowa la a ni tivi ku mandela a ni swi tiva ku loko a ya fa a ri na mbyana
mbyana ka yini mbyana ya yena a yi fuyini se mbyana ya yena a va ku stompi mandela oh, eh. eh. so malume i vi yi mi byela ku wena la hi wena na ndiwe u nga ta va ni sala i ni nyanga ni nga hambi ni nga ha ri kona kokwala ene mpela a no hambi ko va ka njhani loko no twa ku hambi no twa ku vava kun'wana no fuka ni tshama kola ni ta twa pheni ya mina yi horile ni nga tlhakiwanga ivi ni kota ku tsakanyaka hambi voko va nga ni vonanga hinkwawo ni fika ni tshama kwala ni ri nexe ya loko peni liya yi ni karha mi to vona se ni ololoka ni famba hambi va nga ni vonangi va nga ni hlamulanga Yeah. ya ni huma ni famba hi leswi swi nga hi xiswona ni leswi a hi khomanisi swona na sweswi swa ha ri ku ni karhatini Yeah, ne? ee Mara swi olova ku fika kwihi mi suka kaya mi ku na ha ku tshameni ntsene ni tlhe ni tlhela ni ta va ni ri kahle Eh, hi leswi swi ni nga ku vulavula ku swi ti or i nga hatla ni twisisi Yeah. eh i nga hatli ni nga mi nyika xikombiso hi leswi ni tshumbi siku rin'wana ni nga ri kona papa xolota a vulavula rito rin'wana loko ni ya fika mina ni fika ni vulavula rona yeah eya hi nga vulavulanga nchumu hi nga vulavulanga nchumu a hi vulavuleni leswa swa ku mi kuma ku a ni n'we mi tshame nkarhi wo leha mi ri swin'we Eya. Eh, van'wana va ri munhu wa ta milorhweni mi vulavula Eya. a vula ku ha ni tsakangi laha ni nga kona mi ni tsakini laha ni nga kona vo makamu va nga va nga va va tshami va ta milorhweni ya n'wina va ku mfowethu muti wa mina leswi nga leswi a ni tsaki famba vula leswi na leswi ku endleka leswi swi tshama swi mi fikela swi leswi Eh, Swilo leswi ni ngo swi swi swi swi fika hi tindlela tin'wani good mi vutisa xivutiso xa kahle ni ve ni ni ni lorha ni ri kaya loko ni lorha ni ri kaya ni karhi ni kukula kusuka la ku ya fika hala ndzhaka yindlu so loko ni karhi ni kukula ivi ku ku a no lorha lexi. ivi loko ni languta ku na xisinyani xin'wana xi ta xi na swiluva swo basa la henhla se loko ni karhi ni kukula xilo lexi ku na xilo xin'wana xa nyangatsa la loko ni ku na xigwimba hi rito leri a xi suki xilo lexi ni xigwimba futhi a xi suki ni tlhela ni kuma ku xa nyangatsa se ni xi tshika ni suka ni endla leswi ni endlaka swona endla se loko ni ku i ni tshamile ni yime hala ni langutaka se ni vona laha hansi ka nsinya lowu ku na ndzhuti wu nga mbala suti

hi ndlela yaleyo ya i xitori xa n'wi xa xa chavisa leswi mi hlanganaka na swona ngopfungopfu hala ka ka papa soli a hi vulavuleni hi nyiko ya soli sweswiwani um loko a sungula timhaka ta vuqambhi a ku papa va nga swi lavi and n'wina mi ri kusuhani na papa yena loko va vulavulaka swilo leswi a swi endlaka loyi a ni swi lavi n'wina mi ku yini hi leswi sweswo va swi vulavulaka hi swona ene himpela malume a yi swi lavi leswi a va ku a va swi lavi hi swona hi leswi mihisa loyi loko a ku ya xikolweni a hubuta nampundzu a teka tikatara ku na gova la mm. a celela tikantara letiyi ivi a huvuya ta teka tibuku ani hi n'wi langutile mm-hmm. eyi u teka tibuku a khoma ndlela na van'wana kati yena i ni le ka swa yena Ivi a ya jika le a ya vuya hala ntirhweni wa yena a to dyondza a dyondza kona la goveni a nyenga xikolweni eyi a ya ka dyondzo ya yena leyi a yi nga ya hi xele goveni ya tikatara tango mm. eyi loko a ya vuya se loko a ya vuya va vutisa van'wana ku mi n'wi vonini hi kisoni xikolweni mm. va ku yo n'wi vona nyana ya tlhatlhela se loko a vuya hala ka ye hi a nga swi tivi swi tivekini mm. Okay. Eh, eh, a nga swi tivi ku swi tirhi se loko a vula va ku a wu yi kwihi wena u yi xikolweni namuntlha Mm. o e va ku we hi vona tibuku a ni ka tsaloko ho namuntlha tingani Mm. e wa tsotsomba na tibuku Yeah. loko a tsotsomba na tibuku va vheti la kaya va n'wi hlongola Mm. Eh, va n'wi hlongola a nga ha tshami kona eya a famba a tshama kwala mimitini se swi ya fika la ku i n'wana phela n'wana i n'wana ma ha ri ha ri
hi leswi ni taku eka swona eh.
a ni se a na ha n'wi voni mina mm. e se loko yi ri ntirhweni na malume ah, he malume kati u yi kwihi mfana loyi soli hikuva ni n'wi voni hambi no ta yo he wena i nga ni byeli ku Soli u kwihi ku ri ku Soli siku leriya u u u ni twini ni kha ni n'wi byela ku a nga ha a nga yi xikolweni hi leswiya swi endlaka swa magogongo leswi se i nga ni vutisi ku Soli i kwini a ni ni ku byele ku a wu n'wi vona ni n'wi hlongorile i mpela loko ni ya vuya futhi namadyambe hi tlhela ni kuma ku a nga kona a nga vuyi e na hi xa mundzuku. a nga vuyi ni wu buta nampundzu ni kuma ka nga kona e mara u yi u yini exikolweni i teki tibuku a kwale ka vanghana va yena e a ya vha ta famba a ya exikolweni a nga ha zangi a a ha inanaka ku tshika xikolo ni i va a qhuveka na swi swa xikolo ivi mara na sweswi a ka a qhuveka na swona e mara hi ku ya hi n'wini loko papa ya va nga lovanga u ta fika na sweswi so la ta nga ri tlambi
loko sweswi a va leswi vona a va lwela swona a va lwela ku ya xikolweni a va nga lweli ku a tshika leswi a swi chayaka oh, eh. a yi xikolo kahlekahle education hi yo yi nga na swilo leswi hinkwaswo leswi mm. e hi ku loko a nga yangi xikolweni va n'wi yisa kwaleyo va n'wi vutisa ku hi xilungu a nga xi tivi xilungu a va ta ku yini a nga ta se education hi yona ngopfu yi nga na mihayo e leswaku na ku na ku xava movha mm. anyway hi yo dyondzo mm. e masiku lawa e se loko a va nga qhuvekangi na yena hi ku n'wi chavisa a ta va nga endlangi leswi mm. phela na swona leswi swi ra ku qambi leswi leswi a swi na phexeni hayi a swi na phexeni swi fana na vubilidara leswi a swi na pexeni hi ku loko mi dyetela mali ya swona mi nga veki mi yi kuma ku yo yo ya phambili a ku na pexeni swi lava ku mi veka mali mm. e mi to
a ni a va ha ri ko sweswiwani makama e ivi mi kha mi sungula ku hanya mi hamba mi ta mi ta vona xiyimo xi tsakisa nkarhi wun'wana xiyimo xi pfa xi nga tsakisi n'wa mi pfuna ngopfu yini la ndzeni la um mina Ku pfuna eka mina i ku pfuna hi ku hi ku hi ku ku vulavula ka mina hi ku vulavula ka hi mpfu ni byela yena so kumbe wona ma sweswi swi nga to tala a ni ma swi vona ku ku to ta nxiyimo xa wena na ndlwini um u nga tshiki lava hinkwavo kumbe leswi u swi endlaka u nga swi tshiki mara hi ku lava a va nga swi lavi u swi endla hi ku a va lava ngopfu indication ka wena a va nga lavi ku tshika ngopfu leswi kumbe yini leswi u swi endla leswi i talenta ya wena swona. yeah. e se leswiwa swa education yi ku zama ku u kota ku pfuka la nhlokweni u kota ku sala u ti vona we n'wini loko hina hi toloveli ndlela ku fana ni leswi va nga tolovela ndlela e a hi vulavuleni hi leswa swa ku matevula a ni sole matevula e. ivi a humelela e. mara a nga humi xitandi a laha tshamini e. hikuva kan'we mi vona swi ri kahle leswa swo matevula a nga humi xitandi ku ve u na rigotse la ka yena no leswiya ku huma xitanda a swi bohi na ri kotsa wa huma xitanda oh, eh. eyi a swi bohi leswiya leswiya swi huma ka mina he mfo u ta swi kota ku sala u tshama la ka yena ni mina ni famba hmm. o oh, ni nge swi koti mina okay mina nto eh, a ni vuli ku we u famba ni ku ni ku vuselela ni nga vuli ku famba hmm. a ni vutisa ku u ta sala la ka yena e ho yi fanele ku hlamula ku ni ta swi kota ku sala la kaya ivi mina ni huma ni ya endla xidumban xana se swi pfuna yini ku ni huma mina ni ku ri ku a ku na munhu la nga na back up la handle ka mina so ni twa ni endla swilo swa mina kwala kaya loko ku ri ku swi ni pfumelela swin'wana ni nga ta swi kota a swi ni chavisi ni nga na xava yindlu eka malambe ni mara ni ri na muti wa mina la kaya va tshama kahle na vona la swi pfuna yini loko u tshama ka mali wa mina mhani va tshama mikhukhwini famba hi Mercedes Benz.
a vulavuleni hi mafenya brothers ya ku ekita ya swa tinsimu ya swilo hinkwaswo leswi sole a swi hanyaka mm. a nga swi fikelela kumbe nyiko leyi a nga va na yona Ka n'wina loko papa yeva nga ha ri kona yi vula yini ku loko papa weva va ri kona a va ta va tsake ku fika kwihi swi leswi um swi sweswo swi swi vula ntsako ka mina yeah swi vula ntsako ma vona na sweswi mi ri vutisa xivutiso xa kahle swi vula ntsako ka mina hi hi ku na sweswi ni tsakile phela na loko mi ni vona ni ka ni jikajika se n'wana na un'wana ni tihe hi yena sweswi lowu yeah e na vanhu loko va ni vona va ni hlonipha hi yena yeah e no loko no va ni kha ni yi tanga ni jikajika mi ta twa va ku ah, i majimi na papa mina yeah majimi na papa mina va vula nghoma liya yo sungula Mm. e yo holovisa hi mali e Eh. se va ni vitanisa swona majimi na papa mina Yeah. e se ni fanele ni pfumela okay ku na a ni mavon'wini eh. a mo va chomi etlhelo makwavo eh. ku na leswa swa ku va ri a swi tsena eh, u tshama khaya masiku hinkwawo swi koho a xi helaku laha ndzeni loko tiko ri vulavula hi n'wi la ku n'wi mi tshama mi yala mara mi nga karhali mi ala mahata laniwani a swi mi fikela ngi swi leswi aka vanhu loko va vulavula marito lawa o oh, hileswaku loko munhu a vulavula xiko a nga swi tivi mm. u fanele u n'wi tshiva mm. a na a nga swi tivi kati ku loko u lava ku tiva swi lava u vutisa mm. ku a kati leswi u nga u nga u nga u nga tlheri ku hayi u ta u ta u ta kota ku twanini mm. e ku why xi endlaku ku ni nga tlheri so leswiya swa wena swo vulavula a swi pfuni nchumu swi fana na loko ku ta munhu a kha a ta hi le hi tshami sweswi mi ku ka mina i mhani loyi na n'wi tiva ku hi tshami swin'we mina na mina
hi nga ri hi gimeta mina n'wini hi xihi xivutiso lexi a mi naveli ku a ni fanekele ni va ni mi vutisi xo mi faka mi xi vulavula la
mina hayi mina ni nga mi pfumelela swin'wana na swin'wana ni nge ti kheteli ni nge ti kheti hayi ni nge ti kheti ee ni nge ti kheteli ku hayi ni endleleni leswi hayi wena u vone hi ndlela Tata, mina na xivutiso nyana. danke Eh, Kona risimu lero ya kokwa Majimbi ni twa vanhu vo tala ku kha va mi vutisa ma va hlamusela hi one one mara a ni twa nga ku swi nga va best ku mi vhim va mi mi hlamuseta kwala vanhwini like vanhu va swi tiva ku na nghoma la yo i structure magwala la yo byala ku hluta tifene va Majimbi la va tshiki na muqombhoti se hi la ku tiva ntiyiso wa risimu lero ya ku xana marito lamaya loko mi ma twa mi va mi yo va byela makamu ku. mi hlangane na yini or swi yo ta ka vona ku va swi vula okay a ni lo va hlamusela ni loko ku ri ku hi vona va nga swi kotlanisi mara swilo leswi swi endlekile kumbe ni mi byela ku swi endleke kwihi swilo leswi eh, mara mi nga vuli muti a ni vuli muti na eh, a phalavura a ni ri phalavura na na vona nuna wa sesibeta la vona mara a va vuyi hala giya lava ha tirhaka stock and stock hina a hi sendeleni a hi tirhela ka maxiximani mm. so a ni tsundzu pfuka mi tiva ku laha xipoto laha xipoto se muti lowu ku na mhisa un'wana wa ka wa le ka nkomo a hi ri swin'we na misa un'wana wa kwala ephalapo se a hi ri chomi vane a hi famba hi nwa byala so va hisela va ku tiva ivi loko hi vo hi vo mafayifi ya ya nampundzu ani ndzi ya ku tshwela ne ya tirhile se ri va ti ri pfuriwile so ku layitiwile se leswi hina hi vanharhu hi nga tshama laha se mi hi se loyi ku tolovelile se a fika ku laha a ni ri pfuriwile ri ku layitiwile se loko a fika ka nghena laha loko a nghena laha hi na leswi hi nga tshama laha ku se ni n'wi vona mihisa loyi hi xipidi mani u ya vuya u ta fika a wa a wa la a la kwala a wela le hansi eh hala nyangwini se loko ha tshani ha hlanga loko u wela le ka ti vinyi va muti va ku ka ti vinyi va muti a ve se pfuka maswisi hayibo se loko hi wu huma loko nchumu lowu nga huma laya lowu nga huma laya me u tlula mina se luwa hi le henhla u ku thamu loko va loko hina ha hlama loko a- kati ku ku endleka yini kwa lava ya vinyi va muti loko va pfula rivati va vona munhu u wile munhu u wile lowani hina hi ri hi n'wina mi nga la phakati laha hi ri ku humi xilo la hi lexi nga tudyamisa la ngawa se la ve ri a Mm. mi ri ku humixile hi ri ku humixile nyana so xi tlumisa lowu loko a ta vonisa xi humi xi jika xi tlula so kanti vona hi ko va pfukaka loko loko va ya pfuka va ya le va vhe va ku ka ka mihiselo va n'wi tolovele vo mi nga ni tele na switori mina mi nga ni tele na switori nakona mi lava yini mpundu lowu Hi- mi lava hi a hi la ku hindza hi kuma xikala a va ha a va ha byi nongo na byala bya kona i yini xi nga tlula i fene
i fene a yi huma laha phakani mise loyi a tolovele ku hi loko a ni hi vona rivanti ri sekile loko ri sekete n'wi swi komba ku na munhu wa la kaya mm. e wa ha ri mpunda ni ri ri xini hina hi ya mitirhonmahayi mahlweni mi nwa byala n'wene lowu mi ta mi vone xiyimo xi ri taniya xa mm. e, e, nkama wolowo a hi nwangi Mm. a yi nwangi a yi nwangi phela u te a ta rhwaliwa loko a rhwaliwa i te a ta rhwaliwa a yisiwa a tliliniki mm. ivi hi fambi na yena mm. le tliliniki leyi va fika va n'wi tlhava e loko va n'wi tlhava ku ri khale va vutisaka swi loyini va le va vutisa yena hi na hi tshamile handle kambe lexi ya hi xi vonile xi ku thamu ku swi endlise ku yini va n'wi vutisa ku swi te njhani i te ri loko ni nghena a ni hleketa ku ku na vamhani laha ku va pfuleri va loko ni ya fika la ni kuma ku ku na bava van'wani va na khile se hi loko hi loko ni loko va ku loko va ku va ni languto loko va ni languta va le ku hluteni ka byala va va ivi loko ni yiwa a ni hi se loko va n'wi tlhavi a pfuka va hi loko ni yiwa ivi lava va ni ta ni tina vona hi vo va lava Eh, fene yona yi humile
eh, a ni yi voni loko a wile ivi yi tlula hi la ndleka eya wa ku nga ri na un'wana munhu la ina a ku nga ri na un'wana munhu yena va ri vambirhi vona va nga biyi vanhu va ku le pha- phakati na yena mara vinyi wa muti hina hi ku va pfukini ka teka vanhu muti va ha tlela
ku na swin'wana ka video yin'wana mi nga tshama mi swi vulavula a nga ku a ku ri xikhongelo o eh Ku what what to jack he va nga hi pfalela hi swo karhi ni hala kombela mi hi pfalela lana Okay.